Ир хакы дигән әйбер бар. Хатын-кызларыбыз ир хакын хаклыйлармы? Балаларыбыз бармы? Семья саен биш-алты бала. Элек бит биш метрга биш метрлыйгә әби, бабай, малай, килен, биш-алты бала, дүрт бәкәй, бер бозау, ике япас сыядыр иде. Бүген 200 квадрат метрлыйда әби белән бабайга урын юк. Мөселманнар гаиләсендә дә юк. Әби белән бабайга түгел, Балаларга урын юк бит. Ничек укытырбыз, нигә ашатырбыз, Аллаһ Тәгалә һәр бала ризыгы белән туа ди. Балаларыгызны үтермәгез ди. Кая безнең балаларыбыз? Мөселманнарыбыз бар, намаз укучыларыбыз бар. Кая безнең балаларыбыз? Килене яки кызы өченче бәбәйгә уза башласа, намазлык утта утырган әби кычкыра, Хәерче үстерәсең юк, алып кайтма, ди. Шушымы безнең дини гыйлемебез? Ир хакы дигән әйбер дә юк. Әти-әни хакы дигән әйбер дә юк. Әзрәк туган җир хакы дигән әйбер дә юк. Әз генә телебезне тыйк, бер-беребезне чәйнәмичә торыйк. Ул да юк бит. Ул бит Менә намаз уку, ураза тоту, ул инструмент кына, ул безнең әхлагыбызны төзәтә торган инструмент. Менә кайс кеше кеше миңа әйтер инде ул. Менә Имам Газали дә әйткән, белем бирүне дигән мәгъраҗ белән тәҗвидкә генә калдырып, кайтарып калдыру шайтан гамәле дигән. Бүген мәдрәсә белгән, бетергән кешеләребез Ничек итеп тормышымны матур итеп аткарыйм, ничек итеп үрнәк гаилә бнарыйм, ничек итеп хатыным белән матур итеп яшим, дип, гаиләсен кайгыртмый, теге Коръән укучының хатасын эзли. Бөтен белемебез кемнеңдер хатасын эзләүгә кайтып кала. Кая теге менә, менә болар мөселманнар, хәтта без менә бүген намаз укый торган җегетләребез үз-үзләрен тотышы белән, Гаиләгә мөнәсәбәтләре белән, эшкә мөнәсәбәтләре белән, дингә каршы теге дин дошманнарына караганда да каршырак пропаганда алып баралар. Әйтәләр, мөселманга бирмә, кызыңны бирә күрмә намаз укучыга. Бер хатын шалтырата миңа, Малаем намаз укый башлады, ди. Җылыйм, мин әйтәм, Нишләгә җылыйсың? Моңарчы, дим, мине, ди, сигезенче мартта котлыйдыр, юбилей котламады, ди. Туган көне белән котлаган идем, син кяфер дип әйтте, мин синең белән сөйләшмим, дип әйтте. Ул бит инде миңа шалтыратканчы аны кырык подружкасына шалтыраткан бит инде. Менә без кайвакыт теге беткә үч итеп тун яккан шикелле, үзебезнең дөрес, матур итеп тотмавыбыз аркасында Мәдрәсә бетергән кешеләр дингә каршы пропаганда карабыз булып чыга. Шуңа күрә әз генә менә яшәү рәвешебезгә, менә кара, нинди матур мөселман гаиләсе, менә намаз укыйлар, ничек матур торалар. Торабызмы соң гаиләдә тынышып менә, өлкәннәр белән? Әзрәк киленгә сабыр итеп торабызмы соң? Әз генә нәфесебезне чикли алабызмы? Менә нәфес буенча, нәфес артыннан чабу буенча безнең бит инде Фәнис Яруллин да язган, Булмасын нәфсебез безгә баш, без аңа үзебез баш булыйк, яманлык җиңелсен дисәк, без яхшылык кылырга ашыгыйк, диеп. Менә нәфес артыннан куу буенча намаз укымаучылардан кай җиребез белән аерылабыз? Гайбәт сөйләү буенча намаз укучылардан кай җиребез белән, укымаучылардан кай җиребез белән аерылабыз? Менә бервакыт теге шундый ни сөйләделәр, бер профессор, зур кеше инде, Ринат Нәбиев, Сөйли, менә дие, как ни парадокс дие, революциядән соң бөтен зур имамнарның балалары атеист булып киткәннәр ди. Мин әйтәм, ул парадокс түгел. Шәмәрдән Габделвар хәзрәт әйткән, менә тиешле тиешле стадахалар алып барабыз, Яшәвебез сөйләгән сүзебезгә туры килми, бездән безнең балалардан кем чыгар инде, диде. Менә безнең дә бит инде әз генә сөйлә яшәвебез сүзебезгә туры киләме? Менә мәдрәсәдә ипләрдә инде безнең Аллага шөкер бүген шәкертләребез дә күп, йөзләгән йөзләгән шәкертләр чыгарабыз, укыйбыз. Әз генә менә кайсы кеше миңа каршы да килер инде, әмма намазлыгың тишелгәнче намаз укысаң да, Елга 361 көн ураза тотсам да, минем календарьда төзәткәннәр, 365 диеп, елга 365 көн ураза тотып булмый. Корбан гаетен бәш көн ураза гаетендә дүрт көн ураза тотарга ярамый, 361 дән артык ураза тотып булмый. Ел саен хаҗга барсаң да, әти-әниеңнең догасын ала алмыйсың икән, җәннәткә керә алмыйсың. Ир, хатын ир хакын хакламый икән, җәннәткә керә алмый. Намазлыгыннан башын күтәрмәсә дә. Балалар менә кыямәт көнендә бит инде үтерелгән кешеләр үтерүчеләре каршысына килер, ди. Ник моны үтердең дигәч, төрле сәбәп әйтерләр, ди. Шул вакытта дөньяга туарга тиеш булып та тумыйча калган сабыйларның җаны китерелер, ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтер, ди, Боларның ни гаебе бар иде, диеп. Күпме генә намаз укысак та, бөтенебезнең дә менә шушы сорауга бит кыямәт көне җавап бирәсебез бар. Әз генә менә шушы теге мин намаз укымаска димим, намаз да укыйк, ураза да тотыйк, әмма яшәвебез дә менә шушы мөселманнарга хас булсын ие, үз-үзебезне тотуыбыз да мөселманнарга хас булсын ие.